Eh, iwacho kizungu moko kandi madongo dongo adwa mondo ivunj na gini ne nyakwara moga jwang' maneno chenro machalo koda kama ndie cervical cancer en iwacho ni en cancer mamako dhood ofuko manyuol pimna ni to omake nade nikech nitie jok ma bende kia ni cancer nang'e ni tuo mamako dhood ofuko mar nyuol e, e yo machalo nade ere kaka miyo nyalo ng'e ni koro ma en gi kansa nikech nitie tuoche mang'eny ma mako dhood ofuko mag nyuol mm. to ere ngat ere kaka wadhi ng'e ni koro ma en kansa momako dhood ofuko mar ang'o mar nyuol eh. koro um, tek mor mondo ng'ato ng'e ka mm. en gi cervical cancer mm. but uh, still ka ng'ato odhi e screening mar cervical cancer inyalo ng'eyo kapo ni nitiere gi cervical cancer mm-hmm. yeah Manusuni through screening. Through screening. Yeah, and mm. -hmm. we can be cervical cancer. Mm -hmm. Yeah, but koro ntiere um, signs mag uh, mag uh, this disease mm -hmm. mano kapo ni ng'ato samoro osechopo kama koro onyalo remo nyalo chwer kowuok e dhood ofukone mar nyuol iyudo ka remo chwer kata ka piny mar iyi osikoga ka rami throughout mm -hmm. ama seche menindo intiere gi jaduong' kanyo achiel bende iwinjo lit seche moriworu mago nyiso ni mago science mag cancer mm -hmm. yeah. But koro inyalo fwenye mana kaka mm. gidhi screening mag mm. na science ma koro kose advance mm. mm. otende ni dhodo fuku mari gieye kocha you are bleeding from inside yeah. i bleed kae gieye yeah.

14%. Mm. Yeah. E gwenge machalo nade nikech kaka koro ka wan Kisumu Mano County and all the Kenya mm. Eh, age, age, age bracket ne chalo nade? Yeah. So age mm. bracket mm. mano is a uh, joma sana sana yude sana in age 30 around 30 35 sana mm. sana. Mm. Yeah. But ibo yudo ka nitiere koro gimiluongo ni HPV ni. Mm. So HPV en ng'ato nyalo yude kata from nyuolne. makelo cervical cancer ma cervical cancer is hereditary inyalo yude from janyuol janyuol to yeah en gima inyalo nyuol godo ng'ato hmm. but koro nitiere types of HPV hmm. um, but nitiere manyalo miyo cervical cancer mm -hmm. the ones the two of them manyalo hmm. miyo cervical cancer which is uh, type mar type 16 type 18 though mm -hmm. kuna from 1 to 100 huko mm. koro iboyudo ka ng'ato nigi HPV ya but kobedo screened to ok yudre nikech you, you don't have ma, ma type makelo cervical cancer gi mm -hmm. yeah. HP. koro iboyudo ka mm -hmm. the immune system mar ng'ato kin gi HPV ita obo clear mm -hmm. yeah ok obo affect you Can immune system mari dhi clear the HPV. Mm -hmm. Yeah. Ler na ja kanya gora maga yuang immune system na. immune system. Eh. Le, um, kaka wantiere gi gini dendwa ka um, like white blood cells gin mm -hmm. gik ma fight um, gi fight diseases e dendwa. Askeche mag del. Yeah. Mm. Yeah. Koro askeche mag del dong gin gigore gi tuoche mm. moko manyalo biro e dend ji.

Data na onge exactly but gima ng'eyo ni ati Te Nyanza Nyanza ka ndiye gin en county mane ma ma ma mane godo sana. Mano maybe next time. Hmm. Yeah. Ma cervical cancer ni ma bende iwacho ni it's between age uh, 35 to 35 from age 35 ka dhi 35 ama yudo mang'eny mm. manyiso ni manyiso ni jogo ma below these 18 nyiri ma 18 and all that ok yude mang'eny sana yeah ilore yani donge ng'eny ati gik manyisi makele mm. ma somebody nyalo bedo at risk godo mm. en kaka the multiple births multiple whatever mm. kwedo ka multiple joma ntiere 18 years Samoro pok gi experience this nini mm. the multiple sexual partners bla bla bla mm. Mm. Kwedo ka sam, samoro like awacho ni kaka HPV emno wacho ni the major cause mm -hmm. mar, mar cervical cancer koro the HPV en gima ng'ato nyalo yudo but uh, oboling kata e dendi kata maybe for 10 to 15 years kapok owuok koro kopi- nyiso ni samoro kopimi at maybe 25 of age to 40, eh, to 49 ema koro kopimi tinyalo yude hygiene wise lo, ler luokruok nyalo kelo gini nyise jomoko be believe ni sabun mitiyo godo kata pige mitiyo godo gik moko machalo kada ma ng'eni un kaka joma nyiri un gi a lot of uh, challenges kaluwore gik moko ma bende utiyo godo mm. mm. yeah. so ler hygiene mar ng'ato uh, gima ng'eni nyalo kelo sana en um, nyalo kelo ni infection mm -hmm. yeah to uh, infection be ka sate sate isiko kibedo godo be nyalo keti at risk of yudo cervical cancer mm -hmm. Kok itimo ng'o? Ka isiko kibedo gi infection, mm. like kila time iyudo gi mna gi infection, mm-hmm. infection, infection. Kado ni nyiso ni to ere kaka it can be treated uh, ways ma inyalo fwenyo ni in gi this disease then kaka inyalo treat e treatment mar cervical cancer cervical cancer before hata wachopi cervical cancer wono wuo nitiere um, precancer stages mag uh, cervical cancer wan gi gimiluongo ni CIN 1 2 3 mago are precancer stages ma mago are treatable um, nitiere cancer stage 1 stage 2 stage 3 and stage 4 mm -hmm. koro the precancerous stages ithiedho yeah mano inyalo thiedh um, i think kata lumumba thiedhe russia thiedhe pch pia nitiere then nitie cancer stage 1 stage 2 are treatable mm -hmm. mm -hmm. koro cancer stage 3 and 4 ema tek ga somehow Iyudo ka samoro ng'ato koro oorni ati koro dhi India. Mhm. Yeah. Nikech koro waonge gi machines ma mathiedho cancers kabila go. Kose advance. Kwa en gima nyalo nego ng'ato. Hmm? En gima nyalo nego ng'ato. Yeah, kansa mm. neko. Kansa neko. Mm. Yeah. Mostly kochopo stage 3 4 kanyo. Uh, types of foods uh, eh, ma bende seche moko kose gini inyalo kelgi kaluwore bende gi maybe diet mabedo ko ng'ato nyalo chamo chiemo diet gimo machalo kama lifestyle mar ng'ato. Cervical cancer gima ng'eyo mhm. sana is HPV and the other risk factors gin makwano niga. Mm -hmm. Mm -hmm. So what is your future like a uh, remedy un kaka researcher gi mabende ose research miyudo field ng'ene awuo gi researcher ng'at mosebedo e field mose study field mong'e gima field en mobiro mudo ni bwana mage the causes mag uh, cervical cancer kuneno general uneno ni piny dhi kanye gi tuone nikech other researchers bende timo their best mondo mi gine ni to timo kaka for example recently oseyude uh, chanjo mar HIV manyalo chogo ng'ato ma gino timno nade yeah. koro un in the field of cervical cancer ni research mar wacho na kaka wanyalo miyo dog chien mm -hmm. in the field uh, mm -hmm. like uh, kaka sani nitiere nitiere um, vaccination mitimo ne nyithindo manyiri um, ma hikgi en

Mana kamano e kora magaji wang' kamoro amora mentira ka thuolo makende ma pod amedo nyise kane wan kande kaachiel kod uh, nyadendi miluongo ni Josephine Phyllis ma en achiel kuom researchers mag uh, atuono miluongo ni cervical cancer en cancer ma bende koro mako dhood ofuko wan kode kande kwa gumba kanyo koro mag jwang kwa bende wayango ni to ang'o gini ma bende koro dikel tuoni to ere kaka inyalo geng' wadak ka thuolo makende mondo wadhi e break matin to kang' waduogo To Joseph Ndhimiwa ni to chal mar uh, piny kata chal mar lwasi wacho nang'o kotude kaachiel koda tuo machalo koda kamani. Omiyo kopo ni nigi penjo moro amora uh, kata mana medo e wi wach mabende koro wagoyo mbaka ni to yieni inyalo oronwa ote mari machuok e Facebook page mar Chuny Onagi TV uh, kata YouTube page mar Chuny Onagi TV. Waduogo bang' sama chuok. Kete mana kanyo e Chuny Onagi TV. Gi nyinge ne iluonga ni Sospita Obungu Owich. An president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chuny Onagi TV kendo wakwayou oganda duto te kamoro amora ma untie. Ma e kama dundo wayueyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo uwinji luwo kitwa gi timbewa. Ma en chuny doluo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwako uduto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo wacho dwachgi wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luwo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo, mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child Bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho weche gi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. Ng'ama nie lavi ng'e ni puonjo tek, Hera ema puonje, mani hera ing'e ni chiko tek, hera ema chike. Ng'ama ni e love ing'e ni puonjo be tek, hera ema puonje. Gadiera love yiero kende, oyiero toto jaber. Hai nyikwa Ramogi ma en Fredi Jakadongo Madisco mar Chuny Onagi TV. Ahero neno Chuny Onagi TV, Adundo Joluo nikech mae e kama jothumbe te. Ma e od jongoma, ma e kama promote jothumbe, ma e kama wayude puonj makare, ma e kama wawinje thumbewa ma nyasani gi ma nyachon. Mana ka, med hero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mana e Chuny Onagi TV, Adundo Joluo.

iyudo mane chuny onagi tv chuny onagi tv adundo joluo warwakou jokanyanam duto chuny onagi tv adundo jaluo machiegni kendo nyakora mag jwang' kamoro amora ma intiere ka thuolo makende maduoki kinde chenrono ma bende wan godo kacha mar uh, cervical cancer kama bende koro wago mbaka kaachiel kod uh, Iluongo ni nyadendi Josephine Anyango researcher kata mana jatim nonro ewi tuono mar cervical cancer ochako kata ka bende olero ni to cervical cancer en ang'o ka bende temo lero kacha ni en adhola mamako ofuko mar nyuol omiwa kata gigo bende nyalo kele kaachiel kod bende kaka inyalo genge pod omna kande koponi nigi penjo moro amora nyaka gi jwang' to nyalo penjowa kaka bende wamedo go mbaka kandi. Ng'e ni chenro ni wuok ni achiel kachiel kawuok e magawana maduong' mar Selala Resort e chuny bomano mar Kisumu City, Oginga Odinga Street. Kete mana kandi ma to en chuny Onagi TV. Josephine, researcher mang'ongo Kisumu County ka. Ujok makonyo oganda. Mm, kendo wano kutimo tich maber kabisa mondo mi ne ni to gini komako ng'ama miyo po nono ni ng'ama miyo nigi cervical cancer yeah. oyude ka koro bende odhi nyuol yeah. madhara mage ma gigi nyalo kelo ne nyathi mm. Mm. Uh, ne nyathi nikech ah, kapo ni ati isebedo kidhi e clinic mm. um, check up onego bed ni osetimni hmm. oseng'e maber uh, stage ma intiere kapo ni en cancer mane kapo ni uh, eh, uh, eh, nyabedo ni ati ochopo kama nyalo affect nyathi to daktari nyalo advice ya kodingi mm -hmm. yeah but kapo ni nitie kama ochope moko nyari pod affect nyathi mm -hmm. you just deliver no mm -hmm. ma uteni minyalo nyiso nyidene ma bende koro nochalo machalo koda kama ni inyalo nywegi inyalo nyisogi nade kaluwore kaachiel koda tuo machalo ogandani Sorry? Inyalo nyiso janeno mara nade mm. kutudore kaachiel koda tuo mar cervical cancer? Paro minyalo medogi. Mm. An gima anyalo nyiso oganda wagi mana mondo ji odhi e screening mar cervical cancer nikech um, ka cervical cancer en tuo ma ok ibo ng'eye ni in kode nyaka ochopo e stages ma ma koro ok nyal konyi Mano e kinyalo fwenyo koro ni in kode. Koro mondo mi ikonyri chon, idhi screening chon, then iyud treatment machon. Mm. Yeah. Mana kama ya koro mga juang wakaw thuolo maken mag uniro kamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV. Na wan kande kaachiel kod nyadende Josephine mabende konago kodwa mbaka kachachiel kachiel kamiwa kacha ni to chalo nade. Wabiro bedo kende kode ka odiechieng' machielo mondo ochak omiwa mbaka e wi tuo nogono ka bende wadhigo mbaka ni to en chalo nade to ang'o gin mabende kele to e, piny pacho kandie ere kaka inyalo geng'e kose en gino bende koro ok nyal geng' chuth. Nitie jogo ma bende koro iluongo ni jomiti shamba. Jokienyeji bende wacho ni ni thiedho gini. Akiano nyalo wacho nang'o.

En uh, thieth ma ikawo mashin moro matin tiketo e cervix mar ng'ama miyo kama nigi tabuno to ogolo heat i heat that place mm -hmm. seche mihite kaka virus gin gik moko ma ok odwa kama ng'ich to kohero kama liet be koro seche ma oket ka gima liet kuome no to wang'ogi. Mano e yo achiel mar thiedho cervical precancer. Mar ariyo, wan gi gima iluongo ni cryotherapy. Cryotherapy en en ogolo ng'ich, o freeze the cervix. Seche mo freeze cervix, onego the onego the virus, yeah. Another one, um, one tip gimiluongo ni lip. Lip en uh, uh, achiel kuom mago eko me mathiedho cervical precancer by on, en itiyo kode ong'ado the abnormal place mar mantiere cervix. Yeah. Koro mage thieth mar cervical precancer, then tiere moko mag cervical cancer koro ma watimo Kenya wa ka miluongo ni chemotherapy, wantiere gi radiotherapy to kod surgery. Yeah. Mano nyiso ni inyalo gol the kama kapo ni en ng'ama miyo mok dwa nyuol kata mosetieko nyuol, onyalo bedo advised mondo ogolne the abnormal pl- ing'ado igolo oko mondo kik o extend to the other body parts. yeah. hmm. koro magi magi but uh, herbal whatever ma, ma, ma, ka, ka onge konyalo iluongo ni miwacho mar, mar gima liet tiluongo nang'o uh, thermal ablation thermal ablation yeah. sama onge equipment mag thermal ablations gi mm. nyadende nyalo kawo ka pi maliet logo kacha no ok nyal nikech um,

Owich, an president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chuny Onagi TV kendo wakwayo u oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo uwinji luwo kitwa gi timbewa. Ma en chuny doluo kendo en chuny onagi